yi tlangeriwa la ka homu la hi le 14 a hala i think and then side lerin'wana hi le 14 b la hi le ground la ku tlangeriwa kona tournament leyi ya zamazama so beside swa swa tournament na yiniyini a kambe tournament leyi wa yi rhangela hi

ti-fans ta mr poster ti-fans ta beni ti le ku lweni ti lwela ti-itunes ku i mani number one ni vone beni loko xa ha ku heta ku release eh, album ya xona liya ya ya vamatiko xi faneke xi va ka top 100 ya ti-stream eh, songs ka itunes ku ri eh, n'wazigalani yi kha yi topa la kha yi ri le henhla henhla emanembenimbini mara i think it was top 100 to top 20 na swi tsundzuki then loko mr post a humesa rhumela a nga vonaki ka ti-itunes a nga vonaki teke nkarhinyana i think va hlwele ku hoxa music wa yena online mara just wanna appreciate ku ri tinqambi ta xitsonga se ti appreciate um ku hoxa ka music online leswi hambi hi chumayela la ka nkanelo wa gingirikani so swi good ku ri sweswiwani people can stream vanhu vo tala va ha swi koti ti-cd timovha to tala ta hanana player so eh, ku na nyimpi yaleyo ya ti-itunes va le ku khompyuteni defense ku ri na Mr Posi D i number one van'wani va ku no Ben Mahenga i number one so lona a swi tivita ground leyi hi le kwihi lawa la ni nga kona mara hi le ka homu tlangeriwa kona tournament leyi ya zamazama lawani ku tlangeriwa kona tournament ya zamazama so hi ta va kha ri jikajika va hi vona vona ku kumela yini loko ni vone game leyo sungula ni nga yi vona ni vone ku wine team leya ka ngove a yi tlanga na team ya ka thomo kambe ri thoma mani mi ni rivele mara thoma yi ve yi biwa hi ti-penalty a ku ri two two they drew mara va yi va ka penalty va wina va vanhu va ka ngove nkomo mani not ngove why did i say ngove nkomo yeah i think is nkomo then hi ta va hi kha ri jikajika hina ni ta languta tindhawu leti ku nga busy guys hi ti sixteen a ni jika a ni jike hala ka malamela hala ku busy ngopfu ku busy ngopfu hala ka hala ka Russia hala ka corner eighteen ni vone na hala ka xigalo ku ri busy ngopfu va ri road road house or road haze hambi va ri yini a ni swi tivi guys mi ta ni koreketa a ku ri busy ngopfu so um beside nyimpi ya ti-itunes a wu vona ku va ku ri na busy busy lebyi nga kona na mi thirty seventeen a ku na ti-game lawani mara . ta sungula ti-game hala ka zamazama ni vone fixture ya kona nga ri ku ta tlanga va ti-team ta ka gawula i think is gawula arsenal yalawa ni a ni swi yi tlanga na mani rivele na gawula academy i think is gawula academy na . mara yi tlanga ni ni rivele ku tlanga na mani na team yin'wana ya hala kaya va ri Wonder Boys na ya tlanga yi ta kha yi tlanga le na na na swithimathimani swin'wana na swithimathimani swin'wana hi ta va hi karhi hi langutela ka zamazama hi ti-eighteen before hi vona final ya world cup anyway.

swa tikomba ku ri because loko u cheka tinsimu leti ti nga henhla hi ti-streams ka itunes i risimu leriya ra beni mayengani ra lera beef leriya n'waswigalani ya n'waswigalani ti fambe henhla ngopfu hi tinambara ivi tlhela ku va ku ri na liya ya mister post ya yena na yoho hi liya beef liya ku komba ku n'wina n'wina mi rhandza ngopfu beef guys um hi yona yi nga a yi ri mahlweni liya ya ya ve ri mani kambe eh, xikuma xikuma milenge wa xikuma milenge hi tona ti ri mahlweni eh, ti-streams mara lera lera ri rhandziwaka ngopfu ra xinyori a ri nga ri henhla um which is funny because loko jikajika lama tindhawini ta swi twa kha ku biwa xinyori na ti na tin'wana leti ti nga huma kwalaha ka bamimester post na loko wo cheka tindhawu to tala ta kuma kha ku tlangisiwa lera ra beni mahengani lera ra eh vamatiko hi lero hi rona vanhu va rhandzaka lera lera vele na mina ni nga vula loko that's my favorite song and nto yi nga ri endliwe kahle sineriyani um eh, ni ta va yi ri karhi hi ndla ti-up and down la giyani um eh, na ku hala va malamulele hala va hlanganani hi ta fika ve ri kwini hala ve ri le the babs ya hi ta fika fika ndhawu letiyani hi vona vona ku ku humelela hina axigazini guys a hi tiphineni hi hlayiseka hi kha hi endla swilo swin'wana hi va safe tindhawu to hambanahambana guys loko ku ri mina le gere um mi swi vona njhani ku ri i cinci xi ndlaka ku ri tinsimu leti ti ti rhandziwaka ngopfu loko loko u twa machayisele a ti a timovheni a tigigini ku nga ri tona leti ti nga ti nga top-a ti-charts swi nga swi komba ku vanhu vo ti rhandzela ti kula ku twa ti-beef. i va fika va ti va stream beef va lava ku twa ku i te yini munhu luya ivi then va huma ka swona kumbe ku humelela yini a hi swi tivi because n'wa swi kuma milenge a a swi talanga yi tlanga tlangiwa a ni a ni za ni yi twa a tithavhenini ni le ti ni le ti whatever laha ku nga na tigigi ku tlangiwa ngopfu xinyori.

and then maybe hi nga vulavula hi ku ri i mani a nga teka xidlodlo xa ti-album hi ku ya hi ti-album lembe leriwani because uh, ti hume ti tele ti-album va soluma kamjiwani va humesi instant clan chavalala you know mr post uh, ti tele ti nga humahuma guys mara eh, eh, hi ta endla video yin'wana hi endla hi pfala lembe maybe a ni swi tivi hi vona ku ri i mani a nga teka lembe legere hi mina ni khale kasi loko mi yi vona laha handle mi yi khweniwuta mani mi mi yi khweniwuta mi yi byela ku ri um yi mi tsakisa njhani kanelo wa gingirikani hi ni hi kona laha ka homu laha eka stors ngena ku salut salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli